ndi matsheloni ndi a vha vusa nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo khou livhuwa mudzimu washu a ri funaho nga u rali o dovha a ri kuvhanganya a ri ṱanganya uri ri dzule ndiloni yawe ri dovhe ri ḽe ri takutshedze ri na maanḓa Dzinani ḽa Yesu Kristo. Haleluya! Ṋamusi ndi khou tama u ṱuṱuwedzana navho nga fhungo ḽine ḽa ri, Kha vha khwaṱhe vhone, vha vhe na maanḓa. Mudzimu u kha ḓi vha na ndango kha vhutshilo hashu. Kha ri bonye zwashu maano. Baba, dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena Yesu Kristo, ri a livhuwa tshifhinga hetshi tshe Vhone vha ri tonda, vha ri lugisela zwiḽiwa zwa muya zwo ri eḓanaho. Nga matsheloni ano, Khotsi vha ṱaḓa u lu ḽikumedzela mushumo hoyu zwanḓani zwa Muya Mukhethwa, Ene Mueletshedzi wa nḓila dzoṱhe dza kha mafhungo-ngoho, uri nga a vhe Ene ane nga Dzina ḽa Yesu Kristo a ri eletshedza, mbilu dzashu dza zwi vhona, mimuya yashu ya fushea. Nga Dzina ḽa Yesu Kristo, Baba, ndi ḓikumedza fhasi ha ndango ya Muya Mukhethwa ndi tshi amba mafhungo aya nga Dzina ḽa Yesu. amen ndi tama uri na musi ndi tshi vha vusa ndi vha vuse nga luambo lune paulo a lu ita a tshi a tshi lu amba na dzi na dzikereke dzawe na nṋe ndi ambe na vhone na musi ndi ri tshilidzi na mulalo kha zwi ḓiyanda kha vhone nga u ṱalukanya hashu mudzimu na murena washu yesu khristo Tshilidzi tsha Mudzimu kha tshi ḓi anda khavho, nga u ṱalukanya hashu Mudzimu na Murena washu Yesu Kristo. Ngauri arali ha vhuya vha na u ṱalukanya uri Mudzimu ndi nnyi, ha vha na u ṱalukanya uri Mudzimu ndi nnyi, mulalo u a anda. Ha vha na u ṱalukanya uri Kristo Yesu ndi nnyi. Muthu u a vha na maanḓa, a takuwa e na mafulufulu, a lwa nndwa tshidele ngauri u a mu ḓivha hoyo ane a vha nae. Haleluya! Zwino ndi khou ṱoḓa uri hezwi ndo amba navho ndi tshi ri kha vha khwaṱhe, vha dzie vha vhe na nungo vha ngauri mudzimu ene muṋe khotsi ashu u kha ḓivha na control kana u kha ḓivha na ndango kha shango heḽi na kha vhutshilo hashu ndi uri a huna na tshina tshithihi vhutshiloni na tshini tshine vhone vha nga tshi humbula tshine tsha nga itisa uri eh, mudzimu a tshenuwe khuluṋoni yawe ya ṱaḓulo ṱaḓulo a i thithiswi nga tshithu ngauri u pfhi muḓala hoṱhe u pfhi nṋe mulalo ndi ene ramannḓa oṱhe zwino a huna na tshithu na tshithihi tshine tsha mushushedza vhulwadze vhu mushushedzi khombo iṅwe na iṅwe a i mushushedzi ngauri zwi sathu vha hone mudzimu wa ṱaḓolo ṱaḓolo vha hone zwi ḓo ḓi ri tshi fhela zwi tshi ri ngo ene mudzimu a ḓisala yo hone tsinani ḽa yeso haleluya zwino ndi khou ṱoḓa uri khavho Vha ya ḓivha hu na hu na kufhungo kune nda khou ku takalela kune kwa amba uri kha ri ḓo ku lavhelesa zwavhuḓi kha vhakorinta ya vhuvhili eh, ndimana ya fumi ri vhale verse 3 vha vhone kufhungo kwa nṱha nga maanḓa ko kuri ngauri naho ri tshi tshimbila ṋamani a ri lelwa ṋama nga iṅwe nḓila na uri vhathu vha ṋama mara nndwa ine riṋe na vhone ra khou ilwa a si nndwa ya ṋama na malofha ngauri eh, mafumo a nndwa yashu a si a ṋama ndi a maanḓa a mudzimu a u thutha mitsheṱo ya maswina bivhili ri ri nndwani hu na luimbo luṅwe um lune lwa imbiwa lu no ri ri nndwani i ya lwiwa i lwiwa na saṱhane ende ndi ngoho heyo ri nndwani vhana vha khotsi anga zwino ri nndwani bivhili i ri nndwa yashu a si ya ṋama na malofha ndi ya maanḓa a mudzimu a u thutha mitsheṱo yoṱhe ya maswina na mitsheṱo ya maswina ho kwangwani na hu kwangwa um hafho hune diabolo na vhoṱhe Maswina vha dzula vha tshi langana u, u, u, u, u thutha shango heli, vha tshi langana na zwenezwo zwine vha langana zwone. Zwino nndwa yashu ndi yo thutha hangeini hune zwa takuwa hone. Nda ndi khou zwi fanyisa ḽiṅwe ḓuvha na na mutshenzhe vha ḓivha mutshenzhe arali vhone vha u vhona wo nambatela hafha kha luvhondo vha dzhia luswielo vha swiela vha swiela vha swiela vha kumba vha hai mutshenzhemani a huna tshe vha ita matshelo vha ḓo wana u hone ngauri hu na hune zwa khou takuwa hone hangei hune zwa khou takuwa hone ndi tshiuluni vhone vha funa uya hangei tshiuluni vha fara piki vha gwa tshiulu vha shela mushonga nga ngomu tshiuluni vha tiba ha vha sa ya tshiuluni ho mutshenge ḓo dzula hone zwino ndi zwone zwine ha pfhi maanḓa ane ra vha nao ndi a u thutha mitsheto yoṱhe ya maswina ndi ya u thutha zwiulu zwoṱhe zwa maswina ri ya hangini zwino nṋe ndi khou ri kha vhone nṋe na vhone ro ṋewa maanḓa eneyo o thutha mitsheṱo yoṱhe ngauri ro ṋewa maanḓa a si maanḓa haya a nndwa ya ṋama na malofha ndi maanḓa a nndwa ya kha tshimuya dzinani ḽa yesu nnḓe nnḓwa ya kha tshimuya i lwiwa nga mafumo a hone ḽiṅwe ḽa hone ndi thabelo ḽiṅwe na hone ndo ima nda fulufhela mudzimu vhunga lutendo i ṱali hu pika zwi sathu vhonwa nda zwi fulufhela zwe nda zwi lindela haleluya ndi nga hezwo vha thutha mitsheṱo yoṱhe vha ya tshiuluni ya ngeini vha swika vha tshi thutha itshiḽa tshiulu uri mutshenzhe vha sa tsha vhonalao haleluya zwino kha vha ḓo ri ndo amba navho ngo ralo ndi ri Riṋe ri na mushumo, nṋe na vhone ri na mushumo, muthu wa Mudzimu, wa uri ri ḓiimise zwavhuḓi, ri ime, ri ṱoke midzi, ri dzie, u itela uri heyi nndwa ine ra vha khayo ri kone u i kunda. Vho no vhona vhathu vha khou lwa nndwani vha na maimele ane vha ima vha itisa uri he vha wane balance zwavhuḓi. Na riṋe kha ri ḓo ima ri vhe na balance hafha vhutshiloni vhuno, dzinani ḽa Yesu Kristo lwa muya. haleluya vha khou i humbula eh, eh, fhungo ḽine ḽa khou ambiwa hafha ḽi to uri nndwa yashu a si ya ṋama na malofha zwi amba uri kha ri ime zwavhuḓi ngori heyi ndi nndwa i no khou lwiwa tshimuyani dzinani ḽa yesu hu na zwithu hu na challenge nnzhi dzine ra ṱangana nadzo and hezwi challenge dzi tshi ḓai tshiṅwe tshifhinga dzi a ri laṱisa tshono Tshiṅwe tshifhinga dzi a itisa uri ri vhone uri mara why, mara why, mara why, mara why. Kha ri ime ri stope mara why ri ri riṋe nndwa ye ra vhidzelwa khayo a si ya ṋama na malofha ndi ya u lwa vha ḓo pfa hu tou pfhi ri thutha dziphindulo dza mano dzoṱhe na thavha dzoṱhe dzine dza takutshela ndivho ya mudzimu ra fara ra vhofha mihumbulo yoṱhe uri i pfe khristo ndi kulwele kwa nndwa ine ra vha nayo riṋe vha ḓivha a vha ḓo ri vhale bugu ya yesaya ri tshimbile ri vhone bugu ya yesaya 54 ri vhale verse 10 yayo yesaya 54 verse 10 vha vhone uri mudzimu riṋe o ri dzudzanyela mini vha ḓivha hezwi ndi tshili mudzimu u ya ḓivha zwoṱhe nndwa ine vhone vha vha khayo o i vhona i sa thuvha hone and hezwi o i vhona i ho ngo i vhona a fhumula ri vhuḓo vhona uri vha ḓo itani ee i nga tomba havha ho vha na u sa tenda u dzula zwavhuḓi mara mudzimu o ri zwi vhona uri u na ḓumbu ḽi khou ḓa a ri itela maano a ri fha ipfhi ḽawe haleluya a ri ambadza maanḓa lutendo a ri vho iwe thombo ni fha muya wa vhugosi ndo ni fha muya wa maanḓa ndo ni fha muya wa tsha vhuhulwane uri ni kone u lwa nndwa tshidele ya lutendo that's why nṋe ṋamusi ndi khori kha vha dzinye kha vha khwaṱhe vhone kha vha khwaṱhe mudzimu kha ḓivha na control kha ri ye ri vhale yesaya 54 ri vhale kuṅwe kuṅwe kho kumani um eh, ṅwana wa mudzimu ri ḓiphiṋe nga u zwi ḓivha zwo uri ri hone ngauri mudzimu wa hone ri ḓo ḓivha hone ngauri mudzimu wa hone 54 eh, kha ri ḓo vhala verse 10 i ri Naho dzithavha dzi tshi sudzuluwa, mivhundu i tshi dzinginea, tshilidzi tshanga a tshi nga sudzuluwi kha iwe. Alala! Praise God forevermore! Zwi itisa uri ndi ime nga milenzhe, zwi itisa uri ndi ime ndo khwaṱha, ngauri tshilidzi tsha Mudzimu tshi nga si sudzuluwe kha nṋe. I ri, Mulanga wa mulalo wanga, he, Mulanga wa mulalo wanga a u nga dzinginyei, u ralo Yehova mukhathutsheli wau. Na arali ha pfi muthu ndi mukhathutsheli wau, ndi uri mini? Mukhathutsheli wau ndi uri wo vha wo fanela hewe u khou ṱangana na hezwi ngauri tshifa na iwe u na tshanḓa tshe wa tamba. Mara khathutshelo ya ri no. ndi zwone anga ḓivha na tshanḓa tshi a tamba mara kha thutshela uri no ri dzhia u sa uri ene a zwi wane zwi vhe zwa ra zwi dzhia zwa vha zwashu ra mufha zwiṅwe ri mufha ndamulelo ra dzhia iḽa zwe zwa vha zwi tshi ri zwi a mula ra mufha ndamulelo ndi yone khathutshelo ya mudzimu a ri itela o ri dzhiela zwithu zwe ro vha ro fanela ri vha nnḓa ri vho laṱiwaho ri sa pfhi tshithu namusi ri vho pfhi tshithu nga khathutshelo yawo That's why vha tshi vhona ipfi ḽa mudzimu ḽi tshi tori iḓani khuluṋonini eh, ya tshilidzi eh, eh, ya khathutshelo iḓani khuluṋoni ya khathutshelo ni ṱanganedze tshilidzi ni lamulelwe zwo fanela halleluya ngauri ndamulelo ya mudzimu i tshimbila na khathutshelo yawe tsinani ḽa yesu zwino kha ri ḓe mara ri vhone fhungo heli ri vhone uri ndi mini zwine ra nga zwi ita u itela uri hezwi ri khou zwi ita ri kone u ḓivhona ri na gundo ri kone u ima ro khwaṱha ri kone u ima ri tshi kone u amba ra ri mudzimu u kha ḓivha na ndango shangoni ḽeneḽi na zwithu zwine ra fanela u zwi lavhelesa kha ri ye ri lavhelese kha bugu ya vhakorinta ri ye ri lavhelese vhakorinta 16 fumi na nṱhanu na nthihi E, ndi, ndi, ndi vhakorinta ya u thoma e, 16 ri ri vhale hafha kha, kha, kha, kha ndimana ya, ya, ya fumi na ntharu kana 13 i ri fhaṱuwani vho iwe hu tshi pfi fhaṱuwani hu khou angwa mini hu khou angwa pfi ni songo nga matsilu ni songo dzhielwa zwithu no lavhelesa fhaṱuwani vho iwe ni ime ni kha lutendo nga iṅwe nḓila ḓani u tsha maṱoni vhoiwe ḓuvha ḽo tsha vuwani ni ime nga milenzhe naa ni zwi vhone zwone nndwa yo takuwa na takuwani vhoiwe ni ime nga milenzhe ya ri ni ime ni kha lutendo a ngo ri ni ime ni kha zwino i ri ni ime ni kha lutendo lutendo ndi u pika Ndi sa athu u zwi vhona, hezwi zwe nda zwi lindela nda zwi fulufhela. Mulandu, ngauri Mudzimu o amba a ralo, u ri, Naho dzithavha dza dzinginea, naho mivhundu ya sudzuluwa, tshilidzi tshanga na mulanga wanga a zwi nga sudzuluwi kha iwe. Zwino pfi, Imani ni kha lutendo. Ni zwi ḓivhe zwa uri hezwi ndi khou lwa nndwa tshidele hei ya lutendo, tshilidzi tsha Mudzimu tshi nga si sudzuluwe kha nṋe, mulanga wawe wa mulalo u nga si ṱuwe kha nṋe, u nga si ṱuwe khawe. haleluya hafha kha vhutendi hu nyaga muthu wa khani ya lutendo kwamba khani ya zwimu kwamba khani ya lutendo u ima vha ri nga dzina ḽa yesu nga dzina ḽa yesu a huna tshine tshi sa tende u wa nga magona tshi tshi pfa dzina ḽa yesu ḽi tshi ambiwa vhutshiloni vhuno vhune ra vha khaho ya ri ivhani vhanna khwaṱhani nga iṅwe nḓila ni songo nga magwerekwere vho iwe ivha ni vhanna khwaṱhani dziyani ri dziyisa hani na ro mu pfa murena a tshi ri vhonani ndi nanwi misi yoṱhe ilwani nndwa tshidele ya lutendo Mmbidzeleleni ndi ḓo ni aravha. Ngauri vha ḓivha dzina ḽa, ndi Psalm 91, i ri, Ngauri vha ḓivha dzina ḽanga, ndi ḓo vha ṱomola, ndi ḓo vha hulisa, ndi navho musi vho khakhelwa, vha tshi mmbidzelela ndi ḓo vha aravha. Vha khou vhona, vhana a zwo vhona, zwino hu pfi khwaṱhani vho iwe, ingani vhanna. Ya sa gume yo rali, ya ri, Ivhani vhanna, khwaṱhani, ṱokhani midzi. ṱokani midzi kha u ṱokuwe midzi lutendoni kha u ṱokuwe midzi dzithabeloni kha u ṱokuwe midzi khou amba zwe mudzimu wa amba haleluya ndi zwone zwine bugu ya vhahevheru ya tori shandukani kuhumbulele kwaṋu aiwa ni songo ḓivhambedza na vha shango lino nga iṅwe nḓila ni songo ḓivhambedza na u sa tenda ndo amba eh, tshiṅwe tshifhinga nda ri howu u sa tenda Ndi tshivhi tshithihi na madambi. Murena ri zwi nga u ṱutshela Mudzimu wa yo tungula. U sa tenda ndi tshivhi ngori Mudzimu hezwi a tshi shuma na riṋe hafha u shuma nga lutendo lune riṋe ra vha nalo. Haleluya! Zwino lutendo holu lwe lwa lufunzi wa lu vhona, lutendo holu lwe vha lufunzi kha vha lu vhambe, vha khwaṱhe khalwo, vha dzie, vha vhe munna. Haleluya! Kha ri ye ri vhone eh pisalema iṅwe kei ya 31 ri vhale kufhungo kuṅwe khoku kune kwa takadza vhone pisalema eh 31 ri vhale 24 fhedzi ri vhone zwine murena a amba hafha zwi vha ṱuṱuwedze zwi dovhe zwi vha khwaṱhise dzinani ḽa yesu halleluya 31 a ri vhale verse 24 ya mahumi mavhili na nṋa i ri eh fulufhelani vho iwe khwaṱhisanani dzimbiluni dzanu inwi noṱhe no lavhelesaho yehova i ri vho iwe no lavhelesanaho na yehova fulufhelani vho iwe no lavhelesaho yehova khwaṱhisani dzimbilu songo tshenuwa ni songo ofha inwi noṱhe no lavhelesaho yehova zwi vhuisa ḽi a fhungo ḽi re kha yesaya 40 Ni no ri, Naa u zwi ḓivhi? Naa u ho ngo zwi pfa? Zwauri vha fulufhelaho Yehova vha wana maanḓa maswa, vha takuwa nga phapha sa goni, vha gidima vha sa ṋoki, vha tshimbila vha sa neti. Vhatuka vha a neta na vha maanḓa vha a wa, hone vho fulufhelaho Yehova vho itaniho? Vho fulufhelaho Yehova vha wana maanḓa maswa. Kha vha ḓo takuwa nga maanḓa maswa vhone, ngauri vha fulufhela Yehova. Kha vha ḓo takuwa nga maanḓa maswa vhone. vha vha vha vha fhufhe nga phapha sa goni nga iṅwe nḓila mudzimu ene muṋe zwi vha tshi mu fulufhela u ḓo vha takuwala a vha vhea kha zwa nṱha dzinani ḽa yesu ḽa maanḓa haleluya zwino heyi pisalema 31 i ri fulufhelani vhoiwe khwaṱhesani dzimbilu dzanu inwi noṱhe no lavhelesaho yehova ni songo tenda u nyama kha ndiye ndi, ndi fare tsumbo vha ḓivha ya munna muṅwe hafha o, o, o ntakadza Ndi Paulo ene. O, o, o vha na fhungo ḽe hezwi o ṱangana naḽo. Nda vhona o ita zwithu zwine nda khou nyaga uri ri gude zwiṅwe khaḽo. Ndi Vhakorinta ya vhuvhili, a ri ḓo vhala 12, ri ye ri vhale chapter 12, kana ndima ya 12, ri vhale ndimana ṱhukhu ya 9. U ri, a thome kha, kha ya 8, i ri, Ndi luraru ndi tshi vhidzelela Murena ngazwo, ndi tshi ri, Muruṅwa wa Saṱhane A tsiruwe kha nṋe, a khou pfa vhuṱungu mno, uri ndi ri ralo ndi tshi gidimela milenzheni ya Yehova ndi tshi ri, Murena, muruṅwa wa Saṱhane ha tsiruwi na kha nṋe kha heḽi genzekenze ḽine nda vha naḽo, kha heḽi zwithu zwine nda vha nazwo. Mudzimu a mbo ḓi fhindula, ngori vhone ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha gidimela ha Yehova, vha tenda u dzula milenzheni yawe vha thetshelesa. Yehova u a fhindula, Yehova u amba. Vha nga tomba vha, vha, vha, vha zwi iginora, mara Yehova u amba. A gidima munna a swika a ri milenzheni ya Yehova, a amba naye a ri, Ndi luraru ndi tshi vhidzelela Murena ngazwo, ndi tshi ri muruṅwa wa Sathane a tsiliwe kha nṋe. Ene Murena a mmbudza a ri, Tshilidzi tshanga tsho weḓana, maanḓa anga a khunyelela hu shaiwaho nungo. Murena vha ḓivha ndi takala phindulo ya murena uri hai hewe u to sa zwi ḓivha tshilidzi tshanga tsho uya ḓana na hune ra khou fhira hone tshilidzi tsha mudzimu tsho ri ya ḓana na kha zwine vhone vha khou ṱangana nazwo tshilidzi tsha mudzimu as long as vhone vha na vhuṱumani na murena tsho vha eḓana a tshi tou pfa hu tshi pfhi maanḓa anga a khunyela hu shaiwaho nungo a mbo ḓi vusa luambo ngori vha ḓivha a huna tshithu tshi sa tshi sa tshi sa vusi luambo vhadini wa vhone vha vusela luṅwe luambo vha amba hambiwa na zwitshele na mini na mini ngori vho diniwa vha takala vhone hu vuwa luambo lwa madakalo na zwoṱhe zwino hoyu munna mudzimu o luambo ha vuwa luambo lwa lutendo a vha pfe luambo lwa lutendo lwo vuwaho uri eh, ma, eh, hezwi ono ri maanḓa anga a khonyelela hune nungo dza dza shaiwa uri zwino ndi ri khwine ndi ndi uri nda ḓifhelwa nga u ḓirenda u shaya nungo hanga uri maanḓa a kristo a fhaṱele kha nṋe ndi zwone ndi a ḓiphina kha u shaya nungo kha u itelwa vhuhali kha u tsikeledzwa kha u tovholwa kha u fhiamelwa ndi tshi itela Kristo ngauri zwenezwi ndi tshi ḓipfa u shaya nungo ndi hone ndi na maanḓa ndi a lufuno lu luambo ndi a lufuno luambo lwa Paulo u khou amba luambo lwa musi o bva kha level heyi ya u zwi vhona zwithu ṋamani a zwi vhona nga ḽiṱo ḽa muya a ri musi ndi tshi shaya nungo maanḓa a mudzimu a khonyelela hone ngori mudzimu uri Maanḓa anga a khunyela hune nungo dzau dza shaiwa hone. Hezwi wo tshi shaya nungo, u tshi gidimela kha nṋe, tshilidzi tshanga tshi u eḓana. Maanḓa anga a khunyela hune wa shaiwa nungo. A vha pfe luambo lune a lu takula, lune nda khou nyaga nṋe na vhone ri tshi lu takula. U ri, Ndi a ḓi dia khana ndi tshi shaya nungo hafha ṋamani yanga. Ngauri hezwi ndi tshi shaya nungo, ndi tshi imisa tshifhaṱuwo tshanga ndi tshi lavhelesana na Yehova, maanḓa a Mudzimu, ndi hone hune a khunyela hune nda shaya nungo. A ri, Hezwo ndi ḓi rwa khana ngo shaya nungo. ngauri ndi tshi shaya nungo tshifa ndi na nungo mulandu ngauri we nda mu fulufhela u na control ndi mudzimu ane ra khou amba nga ena musi vhana vha khotsi anga riṋe vhatendi kha ri ḓivheye nga nḓila ine mudzimu a tshi tama u lamulela shango heḽi a ri wane ri hone ro ima ro vhamba dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu kristo haleluya kha vha ḓo ri ndi vha vhalele ndi vha vhudzise Zwibudziso zwi si gathi khamusi zwivhili zwiraru ndi gume na vhone arali vho ṱangana na zwino konḓa zwino konḓa zwine zwa fanela uri ndi to ndi to amba zwino konḓa ndi zwimini a huna sa kuṱanganaho na zwino konḓa nṋe ndo no ṱangana nazwo vhone vho no ṱangana nazwo na re vho ṱangana na zwino konḓa vhone luambo lwavho lu tshi takuwa lu ri mini lu pfala lu na lutendo nga ngomu muruṅwa wa, wa sathane o vha tsikeledza nga zwone zwi a vha tsikeledza ngazwo lutendo luambo lune vhone vha luamba luamba unga paulo a tshi ri maanḓa a mudzimu a khonyelela hune nda shaya nungo ndi ḓiḓirenda u shaya nga nungo ngori tshifa ndi hone ndi na maanḓa hone vha sa zwi ambi ndi mini ihina ndi uri a vha zwi ḓivhi zwa uri mudzimu a tshi amba navho uri tshilidzi tshawe vhone tsho vha eḓana Naho dzithavha dza sudzuluwa, dza, dza, dza dzinginea, mivhundu ya sudzuluwa, tshilidzi tshawe tsho vha eḓana, mulanga wawe wa mulalo wo vha eḓana. Vha zwi ḓivha hezwo, vha funa u takusa luambo luswa. Vha ima vha khwaṱha, vha amba sa munna dzinani ḽa Yesu Kristo. Haleluya! Ndi mini tshine tsha ita uri zwithu zwi tshi khou konḓa vhone vha laṱele thaulo? ngeno mudzimu a tshi pfira maanḓa oṱhe ngeno mudzimu a tshi ri zwine zwa konḓela vhathu kha mudzimu a zwi konḓi zwi balaho vhathuni mudzimuni a zwi bala khe ri sa gidimele mudzimuni ra ima ra vhamba vhoiwe vhatendi vhanga ndi khou ni pembeledza nga dzina ḽa yesu hezwi zwine ra ṱangana nazwo zwino shangoni zwino khou itisana lockdown zwa coronavirus covid-19 zwi khou nyaga riṋe vhatendi ri tshi ima nga milenzhe ra ima nga milenzhe ra ri murena vhone vho amba vha ri tshilidzi tshavho tsho ri eḓana maanḓa avho a khonyela hune nṋe ra shaya nungo ro ḓa phanḓa ha tshifhaṱuwo tshavho ri ḓa ro takala ri tshi ḓivha zwori hezwi nṋe ri tshi shaya nungo maanḓa avho a khonyelela afho nṋe ra shaya nungo a ri ime vhana vha khotsi anga kha ri khwaṱhe vhana vha khotsi anga kha ri ṱoke midzi vhana vha khotsi anga mudzimu u kha ḓi vha na control Mudzimu u kha ḓi vha na ndango. Ndi Mudzimu a sa litshedzi, ndi Mudzimu a sa laṱedzi, ndi Mudzimu a sa a sa humi. Ndo mu vhona Shadrack na Meshaki na Abednego, Mudzimu a sa humi khavho. Ndo mu vhona Daniel a tshi dzhena bakoni ḽa dzindau, Mudzimu a sa humi. Ndo mu vhona mufumakadzi wa vhulwadze ha ng'ombe, Mudzimu a sa humi. Ndo mu vhona mufumakadzi we a fhedza miṅwaha ya 18 o govha, Mudzimu a sa humi a tshi mu onyolosa. Ndo mu vhona o dzula muṋangoni wavhuḓi, Petro a tshi ḓa. Tshihole tsha ima tsha ri, tsha ri tshi tshi khou humbula maseḓana musuku, a ri, Maseḓana musuku a riṋa, zwine ra vha nazwo ri a u fha. Nda mu vhona Mudzimu a tshi vha hone, ngori He, tshifhinga tshoṱhe U na control. Dzinani ḽa Yesu na kha zwa vho, U na control. Mudzimu U na control kha zwa vho, dzinani ḽa Yesu Kristo. Kha vha khwaṱhe, kha vha vhe, kha vha dzie, kha vha ime nga lutendo dzinani ḽa yesu kha ri bonye maṱo nga dzina ḽa yesu ḽa maanḓa baba ri a livho ḓivha zwo ri fhungo ḽa vhone tshithu tshetshilaho tshi shumaho misi yoṱhe ḽa vulwa ḽi a vhonetshela ḽi a ṱalifhisa ndi denzhe ḽa milenzhe yashu ndo amba fhungo ḽa vhokhotsi vha ṱaḓulu nga fhasi ha ndango ya muya mukhethwa khombulo ri ene muṋe muya mukhethwa a vhe ene a vha na mushumo mbiluni ya muthu muṅwe na muṅwe a no khou thetshelesa, nga dzina ḽa Yesu Kristo, ndi fhaṱutshedza luvalo lwa fhungo ḽavho heḽi. Amen. Vhana vha khotsi anga, zwo ri eḓana. Kha ri tende uri masiari a ṋamusi u bva zwino nga matsheloni ri ṱuwe ri tshimbile ro takala, vhege yoṱhe heyi ri dzule ro takala, ro isa maṱo ashu kha Yesu, Murengi na Muvuledzi wa lutendo, dzinani ḽa Yesu. Amen.